tal-programm. Bdejna nsemmuha ftit jiena u inti di Romina u nixtieq illi kull min qed jismagħna jiftaħ daqsxejn widnih għax di importanti ħafna. Jiena mhux se nitkellem fuq bniedem x'għandu jiekol u x'm'għandux jiekol għax daka hemm nutritionists u dieticians li jistgħu jgħinuna. Imma l-istil li ħa nieklu, kif nieklu jagħmel differenza tremenda. Iktar ma jgħaddi ż-żmien u nixtieqek li qed tisma' dal-programm tiftaħ daqsxejn par widnejn għax importanti, aktar qed isibu Rabta bejn il-hormones tagħna u dak li nieklu. F'liema sens? Mela, jekk jiena pereżempju niekol ta' spiss, isibu illi dik il-famuża insulina jiena qed ngħolliha ftit u spiss. Din l-insulina huwa qisu messaġġ illi l-moħħ jgħaddi lill-ġisem u jgħidlu pereżempju isma', iżżommx, ċoe bil-kontra, Żomm ix-xaħam li inti għandek. Mela iktar ma niekol ta' spiss jien, aktar qed nirċievi l-messaġġ biex inżomm ix-xaħam li għandi. Min-naħa l-oħra jsibu, illi jekk aħna nagħmlu perjodu ta' ħin konsekuttiv, illi fih insumu, U meta nsum u qed ngħid, Nista' nixrob ilma, iva, nista' nieħu te iswed, kafè iswed, però pereżempju mat-te u mal-kafè ma nżidx ħalib jew gallettini. Insum, kif tgħid anke kif jgħidu kważi kull reliġjon, il-famuż sawm. U mhux insawmu għal erbgħin jum. Inżum, insumu għall-ħin. Għal ngħidu aħna idealment bejn erbatax u sittax-il siegħa, u qabel ma dak li jkun jgħid eqq emmi, ma tgħoddx għalija, twil wisq il-ħin. Ħa nfisser x'jiġifieri bejn erbatax u sittax-il siegħa. Illi jekk jiena llejla niekol fit-tmienja, Romina, sittax-il siegħa wara taf meta jiġu? Nofsinhar tal-għada. Jiena ma nistax illi wara t-tmienja ma nibqax innaqqar, u sempliċiment għada filgħodu ma nieħux il-breakfast, u niekol f'nofsinhar.
Dal-approach. U kemm, kemm, Qed ngħidu. Hemmhekk hemm sittax-il siegħa.
Sittax-il siegħa.
Dan, din is-sistema illi inti fiha qed tagħmel bejn erbatax-il setax-il siegħa ma tikolx, iżżommlok l-insulina f'livelli baxxi ħafna. Però irridu noqogħdu attenti mbagħad x'ħa nieklu wara sittax-il siegħa. Prosit. Ħa nasal għaliha wkoll. Mela meta jiena ma kiltx, żammejt l-insulina vera baxxa. Allura lil moħħi qed ngħidlu, jew ċoe moħħi qed jgħidli, uża x-xaħam li għandek riservat għall-enerġija, la mhux ġej mill-ikel ġibu mix-xaħam. Imma mbagħad jgħidu li tista' twaqqaf il-metaboliżmu. Gideb faħxi sfortunatament, illi forsi kien tagħlim passat, jiena ma niddejjaqx minnkom, anke l-istudji tiegħi u xogħli kien fuq ix-xjenza ta' dawn l-affarijiet. Ir-riċerka turik, Romina, ma nistgħux nibqgħu immelu r-riċerka, li turik illi bniedem aktar ma jiekol frekwenti, awmenta li ta' ta' Il-ħin kollu rrid innaqqar xi ħaġa. Ħeltitha? M'hu qed nagħmel xejn ħażin. Li inti l-ħin kollu tiekol, il-bniedem minn żmien żemżem qatt, qatt u qatt ma kien il-ħin kollu jiekol. Minn mindu l-ekonomija żviluppat daqshekk illi aħna x'ħin irridu nieklu, ftaħt il-kabord kilt, ftaħt il-fridge kilt. Fi żmien il-gwerra? Kemm kienu jsumu, iridu u ma jridux. Fi żmien li kienu jikkaċċjaw, l-ewwel trid tmur tiġri. Tipprova taqbad xi annimal. Jekk kien xortik tajba dakinhar qbadt l-annimal u kiltu. Jekk beżżul, bqajt bil-ġuħ. Għandek bżonn taqta' frotta? Trid titlama siġra? Trid il-frott tal-għelieqi tiegħek? Trid tiżrhom? Le, l-ewwel konna naħdmu. U mbagħad konna nieklu. Mhux fix ħin irridu nieklu. Ftaħna u kilna. Imma mbagħad għandek forsi dik il-problema, sorry xbislek fin-nofs, li jekk tagħmel sittax-il siegħa, ħassu. Imma mbagħad wara setax-il sena meta tiġi bil biex tiekol dak il-platt qudiemek, allura x'ħa tiekol? Brava. Ħa tiekol dak li ssib u dak li jissodisfak? Prosit. L-ideali.
Jew inkella trid xorta tiekol kif suppost. L-ideali huwa ikel naturali u forsi di kelma tqila għal ħafna nies. Naturali x'jiġifieri? Illum hawn dawn il-laned pereżempju bil-piżelli, il-piżelli mhux tajjeb. Ara, dak li hu ġo-landa, Idealment, ma mmorrux għalih. Immorru għal dak li huwa aktar organiku. Ngħixu f'pajjiż, Romina, imbierek fejn jidħol il-ħaxix u l-frott. Jekk nistgħu nissapportjaw mhux l-ekonomija ta' pajjiżna biss imma lil dawk il-bdiewa, dawk il-familji, inkunu qed nagħmlu ġid lilna nfusna stess kbir, għax hu ikel naturali. Qed insemmu l-ikel, Sinjura. Iktar importanti, l-eżerċizzju, hawnhekk nista' naħsad naqra nies fost anke lilkom it-tnejn. Mhux l-iskop aħħari tiegħu illi inti dak li kilt tużah. L-eżerċizzju għandu ħafna iktar funzjonijiet indiretti u benefiċċji minn hekk. Mela, ħa nitilqu. Jekk jiena.
Laqas li tkun storjajt. Hemmhekk ħa nasal bil-mod. Jekk jiena ma rridx, ħa nitlaq minn hawn, li nsir obeżi, waħda mill-iktar affarijiet li rrid noqgħod attent hija li jiena ma niekolx ta' spiss u meta niekol jekk jista' jkun niekol naturali. Number one.
B'hekk jiena ma tellgħitx ċertu piż għax ma stimulajtx dik li jgħidulha l-insulina, ħallejtha naqra iktar bi kwieta. Number one. Number two, dan qed ninkludi anke x-xorb. Tajjeb, jiġifieri mal-ikel qed kemm jista' jkun ix-xorb ikun naturali. Issa, jekk persuna hija obeżi u tgħidli Jiena diġà obeżi, mela x'se nagħmel? Battalja mitlufa? Xejn affattu. Trid tagħmel l-istess ħaġa. Illi jekk drat qabel fil-passat, tiekol eżempju ftit u spiss jew ħafna u spiss sar minn hekk. Tajjeb. Li rridu naqilbu għal, jiena, jekk hemm bżonn, iva, niekol żewġt ikliet akbar jew tliet ikliet akbar milli kont nieħu qabel, imma nispazzjhom. Inħalli ammont ta' sigħat bejn ikla u oħra. Bil-Malti meta niekol, niekol sew. Il-famużi, per eżempju, lunch u dinner. U min għalih dawk it-tnejn mhux biżżejjed, jista' jdaħħal xi ikla oħra. Ftehmna s'hemmhekk? Dak okej.
Dak okej, dak perfett. Hemmhekk diġà qed ngħinu 'l ġisimna fil-kontrolli. Tajjeb? Jiġifieri, imbagħad però, apparti din l-logħba li semmejt s'issa li di qed tinvolvi l-insulina, l-exercise fiex ħa jgħin ħafna? Ħa jgħin ħafna f'hormones oħrajn fosthom dak li jgħidulu il-cortisol, dak illi huwa relatat direttament mal-istress. L-exercise huwa terapija, ħa jnaqqas minn dan l-istress. Meta jonqos minn dan l-istress, il-moħħ jirċievi il-messaġġ li jisma', Il-ġisem. Jiena nista', eżattament, neħles minn dak ix-xaħam. Jiena nista' ma nistorjax daqshekk xaħam. Għax ix-xaħam x'inhu? Hu importanti dak li jkun jafha. Illi dak huwa enerġija, huwa ikel, xorb, Illi jiena m'użajtux. U ġismi żammu. Dan ma nagħmluhx toilet. Ma nagħmlux pipì jew number two. Hekk jiġi storjat. Il-kaloriji żejda qegħdin hawn. Jekk jiena lill-ġisem ħa nibqa' ntih jiekol, mhux ħa ntih ċans illi juża li għandu. Mela allura biex nibda ngħaqqad il-mistoqsijiet, l-ewwel u qabel kollox lis-Sinjur ħa ntih pariri li jekk jista' jagħmel l-eżerċizzju tiegħu fuq stonku vojt. Issa hawnhekk jiena qed nitkellem ġenerali. min għandu kundizzjonijiet mediċi, min irid malli jqum jieħu xi mediċini, eċċetera Mhux qed ngħidilkom insew li qalilkom it-tabib, xejn affattu, araw li fejn tidħol kundizzjoni medika timxu id f'id mat-tabib. Però l-oħrajn, illi pereżempju ngħid jiena, nista', ta', immur niċċaqlaq fuq stonku vojt, hemmhekk dak huwa l-aħjar. Għax meta aħna diġà fuq stonku vojt, bl-insulina baxxa, diġà il-ġisem qiegħed jaħraq ix-xaħam li għandu storjat. Plus l-eżerċizzju, li iktar ħa jgħid lill-ġisem, Ej, tini aktar enerġija u ta, għax jiena qed niċċaqlaq u għandi bżonnu dak il-petrol. Mela, is-Sinjur qal